Pero promé ku nos bai toka e tópiko ei mi ke yama un danki na señora Nena ku tur siman ta sòru pa mi kabei ta asina nèchi, e ta keda na Monseigneur Nieuwenstraat ayanan na otro banda skuin dilanti di Banco di Caribe bai serka señora Nena. Señora Nena tin asina tantu pasenshi e ta hasi bo kabei ku amor, dus. Tuma kontakto kuné anto bai serka dje. Awe tambe nos ta bai tin un invitado, kual mi ta haña hopi great, pasobra tur ora tin biaha den kòmen. Nos ta tende ku ya bosan ta hende muhé, bosan so ta keda chit chat, chit chat. Dus nos di awe ku e wega di amor aki, nos ta hasi cha, break the ice. Dus mesora mi ta bai introdusí tambe, awe mi tin huntu ku mi Sugeira, mi tin huntu ku mi akinan Roshelle, anto mi tin huntu ku mi tambe Gerald. Sugeira. Aha, aha. Laga nos papia un tiki di Ban Bario Bambi biba Bambi Babario, Babiario. korekto. Ah, Bambi Babario tambe ta e patrosinadó di ah, Reset Sessions. Manera nan lema ta bisa awor aki, no laga bo idea keda den bo kabes. Dus subi riba nan Facebook page, si bo tin kualke idea, vishon, proyekto ku bo ke hasi den bo bario, den bo komunidat, kòrda Tuma kontakto ku nan, anto asina por ta bo tambe por tin un proyekto manera nos aki nan ku ta ku tin e honor di por presentá bos na reset kada dos dos siman por ta bo tambe por bin ku algu great esei aki tambe por ta den bo bario òf na radio bo mes sa. Sí, tin hopi hoben yòn ku tin hopi idea den nan kabes di proyektonan ku nan ta pensa ku nan ke bini, anto tin mei ainda por ta anto no tin fondo. Dor esaki ta un leuk idea, un leuk momento ku bo por bisa, ma mira nan tambe wor aki ku tin aplikashon, ke men di e temporada di apliká wor aki ta habrí, pensa bo proyekto, skibi esaki, tuma kontakto, nan ta guia bo den henter proseso tambe pa bo tambe por siña kon pa bo apliká. Anto Rashelle, ban papia un tiki di nos mueblesnan di Ashley. Yes, mas ku klaro nos ta bisa nos kaba e temporada di karnaval, anto bo mesa. Kon ku bai bin? No tin un momentu real ku bo ta bisa bo ke kambia e interior di bo kas, bo ke kambia e sèt di sala, e komedor ei ku kisas bo ta pensa ta tempu pa reshape, wak komo ta reset e inrichting di bo kas ei. Bo por pasa tambe na Ashley's pa bo keda en todo kaso. Invertí den e interior ei kaminda bo ta biba si un lugá plasentero pa bo mes. Sí, pasobra awor akí tambe ku bo mira e stèntnan luho ku tin kantu di kaya, stèntnan di dos dèk, tres dèk, mi ta bisa ta kos ku bo poi inka asta un sèti sala di Ashley ei den pa bo sinta. Sí, korekto. Sí, tin di e stèntnan ei ta full equipped. Pues nos ta ban start cu e topico di awe, anto e topico di awe naturalmente nos a papia un tiki cu ta bay ta amor, pero hopi bia nos ta pensa cu nos mester bosa duna otro hende amor, pero what about un tiki di self love, e cu ta bin hopi hopi dilanti ultimamente self love, Kiko bo ta konsiderá ban bisa self love? Pasobra awor aki ora bo papia di self love, hopi hende e momen ta pensa, ey wak, mi stima mi mes, mi ta sòru pa mi kabei ta nèchi, mi ta sòru pa mi make up mi mes, mi ta hasi mi uñanan, mi ta bisti nèchi. Pues ora tur hende wak mi, nan ta mira ku mi ta, bo sa, full den mi self love element. Ke boso ta pensa? Bo sa prome ku nos ban den e self love element ei Gerald mi sa ku por ta bo ke introdusí bo mes kòrtiku anto pa asina nos ban kai mesora den e parti di self love ei. Sí, ami ta Gerald Leyde. Danki pa tin mi den bosnan podcast, bosnan programa. Hopi interesante e tópiko ta. Mi ta kere e ta mas profundo di loke hopi hende ta pensa. Ke ta? Anto mi ta spera ku awe nos por bai ful den su profundidat. Mi no sa si ami ta e persona di mas adekuá, pasobra mi tambe ta konsiderá mi mes komo un hende ku tambe ta eksplorando e parti aki di sèlflòf i tur loke e ta bini kuné. Mi ta kere ku mi mes tambe ta un hende ku ta siñando ainda kiko e ta enserá. Mi ta kere e ta supou si ta tambe un desaroyo kontinuo. Sí. Kon bo ta siña konosé bo mes? So segun mas, so tin hende ta kere, oke, mi a yega sierto edat, mi ta kompleto, mi konosé mi mes, pero e transformashon, e e desaroyo, kon bo ta siña, kon bo ta wak bo mes? Ya, pasobra sèlf lòf hopi bia tin diaber kon bo ta papia ku bo mes. Sí. Ya, tin ora nos tin e tendencia porta nos ta papia negativo cu nos mes, ba haci un fout y hombro su gera bo ta por a sa e coyo. Kico mester cosnan cu cu tambe ta parti di e parti di self love cu bo ta siña ta mas cu nos ta bisa mas gentle cu bo mes, palabra papiamento, mas gentle cu bo mes, comprende bo mes mas miyo den tur e rolnan cu bo tin den bida. Nos ta trobe komo hende, manera bo kuminsá bisa na e momentu ora nos a start, ku hopi bia nos ta pensa riba e lòf pa ku otro un persona, pero ta hopi difísil, no ta tin ora bo no bo nos no ta konsiente ku nos mester pone mes un tantu input ku nos ta pone pa stima un otro, pa stima nos mes. Dus en bèrdat mi parti ku bo a bisa ku. Den desaroyo mi ta contento cu bo ta open about it anto eerlijk tami pasobra mi ta kere mayoria e hende ta suppose of lo ta den e fase na e ke tu bay. A mi ta benieuwd pa sa si tin un diferencia den con hende muhé ta defini self love of con hende muhé ta stima nan mes anto con hende homber ki ta Kosnan ku un hende hòmber ta. Bo por bisa manera core values nan ku hende hòmber lo ta tene nan mes pa bisa ku esaki ta e manera kon hende hòmber. Kiko ta nifiká self love pa hende hòmber? Kiko ta nifiká self love pa hende muhé? Bon pregunta mi ta haña. Anto tambe nan ta bisa ku esaki ta algu tambe nan ta bisa ku amor ta nifiká algu otro pa kada hende. Korekto, si. Pues esei ta diferensiá tambe di persona pa persona ora ta trata di self love, esei ta un pregunta. Pasobra tin e kuater sistemanan tambe ku nan ta bisa, por ehèmpel, ku bo por ku bo ta risibí amor, mi ta kòrda e teoria ful ful, love languages, korekto? Sinku, sinku, si. Anto dependé aserka kada hende kon e ta persibí loke bo ta duna, ke men por ta bo por duna un hende hopi amor, Pero ban bisa un hende ta pone hopi énfasis riba pasa tempu huntu. Anto si e persona ei, por ehèmpel, a bo ta dunande regalo trae regalo, e no ta persibí ku bo ta stim'é le hopi. Pero a bo ta dunande, por ehèmpel, e tipo di amor ku. Pa abo ta importante. Dus mi ta kere esei tambe ta un parti, pero esei mi kesa no ta self love directo. Loke Gerald a hasi pregunta wori riba ku e ta wòrdu persibí, ami ta mi mi n'e pone esaki, mi pensamiento riba dje ta ku e no ta sex gebonden. Mi no ta kere ku e ta algu di hende muhé òf hende hòmber, Pa ami eigenlik amor ta mará na akseptashon, ke men e ta gewoon akseptá un hende manera ku e ta, anto eigenlik e mesun akseptashon ei ku bo ta duna un hende, un partner den e kaso aki, e ta importante pa bo yega na akseptá bo mes, pa ken bo ta, ku tur bo defektonan, ku tur bo kosnan den desaroyo, ku tur loke ku bo tin ku drecha mehorá, pero aseptá i apresiá e persona ku bo ta i unda bo unda bo a yega den e bida aki, dus. Pa ami e ta mará na akseptashon. Bo sa e loke bo ta bisa ei? Ami lo bisa tin bia e ta zona mané nèchi, pero tin bia ku bo ta bané den un relashon. Por ehèmpel, bo por tin, ban bisa mané m'a bisa bo ei, tur kos di bo mes ku bo ta wak kantu bo ta sinti bo supuestamente bon. Pero maginá bo bo tin un partner ku konstantemente ta purba kibra bo Riba sierto manera, mi ta bai coge un ehemplo awaki. Tin hopi hende muhe ta purba constantemente ora aki pa drecha nan cur, pa drecha nan fisico, cu tur tipo di cos. Anto poco dia mi ta mira un maner ta papia over di e cos aki, anto e ta bisa, hende muhe ta haci e cosnan aki door di hende homber hustamente. Door di hende homber cu no ta acepta e hende muhe manera e ta. Anto konstantemente tin bia e ta bis'é sierto kosnan pero por ehèmpel bo barika ta grandi awor ku bo yu bo pecho ta sla bo ki anto esei ta laga un hende muhé sintié insigur anto bo ta tin ora ku e self love ke tin por bai tambaleá ki bo ta pensa di si? Self love ta algu ku tin mag di wòrdu tachá dor di un tersera persona si bo tin un self love fuerte ta pregunta e ta si bo tin un self love si nos ta papia di self love anto mi bisa bo ami stima mi mes hopi Cuantu berdad tin den e cos ei si opinion di un otro hende por mishi cu mi facil asina. Mi ta kere ora bo ta chikitu cu bo ta lanta mi ta corda semper mi mama ta peña mi anto ta laga mi wak den spila anto ta bisa mi Nichi bo ta bunita bo ta bunita anto e cos si ta haci algo cu bo fei chikitu cu e ta e ta yuda boost bo ke mendi tambe pa bo kere tin pari hende den bo entorno ta hopi importante ami tin dunu ehempel di mi mes Mi por lanta un dia nechi bistí, sali pafó, tur hende ta bisa mi, Queenie, ba keda bunita, pero e hende di kua mi ke tende esaki, di mi kasá, mi no ta interesá ku binti hòmber pafó bisa mi, Queenie, ba keda lèk. E no ta touch mi mes. Pero ora mi kasá, Dren ta bisa mi, Queenie, ba keda bunita awe. Pero esei ta efecto, esei ta efecto, mi ta sinti di un caminda nos tok e parti di e self love, pasobra awe papá p'e di endenan ku ta drecha nan kurpa, hopi bia e ta originá paso nan ke ta mas atractivo pa un hende hòmber, pero segun mi bèra lo puntra tambe, pero ki esei tin di haber eigenlijk, e ta supos di ta asina ku pa bo self love ku bo ta asina fácil beïnvloedbaar dor di opinion di un otro, un tercera, Anto mi ta kere einá nos mester ban para ketu un ratu, pasobra mi ta haña nos ta koanda vorbeel tòg kon otro ta persibí nos. Pero e sèlflòf, kon bo ta bou òp esei? Eingelik pa bo mes, pasobra si ami ta sinti mi dushi den mi vèl awe, ku nan no bisa mi, mi kasá no bisa mi, niun hende no bisa mi, Ami me sinti mi bon. Ami ke sa Erika si bo por bisa ta me sinti bien ku e persona manera robot si. Dikon? Paso bo ta biba den un komunidat ku hende asi. Anto mi no ke sinti manera e ora i manera mi ta lòs mi mes for di tur pensamentu rondoi mi. Anto paso e self love tin di a ber ku hende tambe. Kua awor bo a papia di self love ku e ta suave. Pero self love realmente no ta suave. Paso pa bo kuminsá stima bo mes bo mester traha barera.

Tabatin momentunan promé kel ekspresá kritiká kaba, ku den bo manera ku bo a bisti, ku bo a kiko e tabata sinti kaba ke por a kinan. Tin kosnan ku mi ta kere e eskoho di pareha ei tambe ta reflehá èkli den ki grado bo ta stima bo mes, den ki grado bo ta haña importante pa e hende ku bo ta skohe pa kompartí bida kuné ta un persona ku ta build bo up, ta un persona ku por na un momentu dado papia bida, kinan no importá gordo o flaku kon ku bo a bira, ta hende ki mi gusta, ta hende ki ama skohe p'e. Segun mi self-love ta kuminsá, anto mi ta duna bosnan tur rason den bosnan pensamentu, pasobra ami ta kere ta un fantasia pa bisa i para riba ku self-love ta bo so ta kriele, anto nada di fon ta mishi ku ne, e no ta bèrdat. Si bo ta tende konstantemente rondó di bo komentarionan negativo over di bo mes, ta kada bes bo ta bringando ku e fonnan pa bo keda ku bo mes. Self-love, of konfensí di e lokual abo ta persibí di bo mes. Esei ta pensando ku e definishon di self-love ta asina. Nos no yega inami esei ainda. Lokual si ami ami a mira den mi bida, no personalmente, pero lokual si ami a mira den mi bida ta kon grandi e impakto riba un hende su self-love ta. pa base di kiko su mayornan ta dunel ef ei chikí. Ke men e kos ei ta, ke men e self love ei, e nukleo ei, e simiña ei ta kuminsá ku, pasobra ta esei ta e promé hendenan ku bo ta mira ku ta bisando bo ken bo ta. Anto ta nan ta kuminsá hink'é den bo, anto despues segun bo ta krese mi ta kere bo ta keda den bo hubentut bo ta un tiki vulnerabel ainda bo forma bo karakter pero bo ta ke daña bo ku omgeving, bo bo environment ta keda impacta e cos ey. Mi ta spe mi ta pensa cu ta yega un edad cu bo mes por razona, bo mes por razona y si n'e momento e palo a crece recht fe chiki, e palo a crece recht, e razonamiento cu bo tin ey ta bay yuda bo deal cu e opinion di otro hendenan pa nan pa bo por wanta nan afó ora ku nan ta sinti negativo òf pone duna nan un plèk bon den e sentido di por ehèmpel e hende ta su opinion e hende tin su manera di mira e kos por ta abo no ta yami great den tal sentido pero otro hendenan ta yami great ami mes konosé mi mes mi ta gusta mi mes mené mi ta aki mi ta bai kambia pa un hende etcetera etcetera Atrobe ta mi manera di rasoná, esei ta. Sí, mi tambe. Si bo si bo wak e orecha Aronson mi bo ta menshoná e parti di e mayor ku ta hinka un sierto semia lami pone esei aki den e añanan di desaroyo di tiner hopi bia e bos di e muchanan ku bo ta deal kuné hendenan di bo edat ku ta afirmá òf den e kaso aki kritiká e hende ku bo ta si bo wak awor aki e generashonnan ku ta coming up Cu eigenlijk si bo pensa compara cu nos tempo, bo no tabata tin e cantidad di imagennan of. Hopi vervelu. Sí, ke men si bo si bo puntra bo so self love ta bira tambe e voz interior ey, no ta unicamente e hendenan rondey bo cu ta bisa bo cu bo no ta, pero cada bia cu bo habri e telefon ey cu bo ta bo ta bo ta scrolling anto cu bo ta mira cuanto hende, kisas di di aparentia cu por ta pa abo ta mas nechi of cu tin cosnan. ku ta parse hendenan ku ta parse praktikamente perfekto kimen si bo pensa tambe kon self love lo sigui desaroyá pa añanan pa bini. Laga mi ponel den un forma hopi for di un punto di bista di un eksperensia personal anto hal'e bai kuné den kiko mi ta imaginá mi ku e hobennan lo ta bezig ta deal kuné awo'aki. Den kombersashon anterior ku nos ta tin offline, off air anto, nos a kombersa over di kon ami a eksperensiá mi mi añanan di teenager. Ku e tempunan ei tabata nos ta wak kanalnan na Venezuela. Kaminda e e e figura, e uiterlijk perfekto ta wòrdu pushá riba bo Den tur propaganda ta hende colo cla, cabey fini, shampoo, head and shoulders, per plus, tur hende ney ta cabey fini. Esaki ta e imagen di un hende perfecto. Enton ata ami awo cu e cos ey, bo comprende? Bo ta wak, pa hendenan cu tin nos edad, bo ta wak un carusel de niños, e gai color oscuro ey serelo, e gai constantemente, constantemente e show ey ta mustra bo. E gay ta sali di malu. Ku e gay ei, e gay ku ta mahos, ku tin mala suerte, anto e gay ku lo kla aki ta e gay ku ta perfekto. Pues e kos ei a mishi ku mi self-lov sigur, sigur, sigur ku mi mester a pasa años saliendo for di dje. Danki Dios mi a sali for di dje pa diferente kosnan di. Pero awor nos ta hal'é bin bèk na kaminda nos ta awo aki. Awor, imaginá bo awor ku Tur be ku bo habri bo telefòn, bo ta mira e hendenan ku ta butando e ángulo di mas perfekto di nan, e ophetonan ku nan tin ku ta hasi nan perfekto. Anto nos tur ta bisita gaña nos mes, pasobra gran mayoria di nos, foral lokalmente, no tin e kosnan ku nos ta butando ei. Anto nuebe di dies bia, kere mi, bo ta wak un hende online, Ora bo wak e personalmente. Bo ta mane no. No ta e koe ta mes, no ta e koe mes, pero kada bes sin bo keba di keda kompará bo mes ku e. Anto bo no tin bo karakter forma ainda pa bo por komprondé ki ta pasando. Te mene e hóbennan ei, ami ta kere nan tene mas duru ku ami tabata tene. Tambe parti di komentario no, son ta djis tempu di nos tempu por ta bo tabata tin únikamente e imágen ku ta wòrdu pushá riba bo, pero awor aki ku e parti di media sosial aki. Bo tin tur hende ku ta sinti tambe ku nan tin ku duna komentario ku tin ku bisa algu òf bo sa bo ta wòrdu afgereken tambe ku nan muchu moe yòn awor aki ta ora ku e tin tiki paña ta ora ku kimen tin sierto kosnan ku ta pone ku e likesnan ta subi òf nò kimen e ta pone tambe si bo puntra ami e parti mas deep ei di self love e por krea na un momento dado un aprecio hopi superficial pa bo mes. Ami sa di hende ku ta ami sa di hende ku ta di bèrdat kere ku ta un sierto balor nan tin na momento ku nan ta show nan kurpa ku mas di ki paña ku ta posibel. Di bèrdat nan ta pensa ku esei ta un tipo di apresio. E ta un tipo di manera mi ta kere ku nan ke mustra ku mi por show di ki paña i mi ta sigur di mi mes. Mi ta sigur di mi kurpa, mi ta sigur di mi mes, pues ami ta un hende sigur. Pero e mundu mes ta asina pasobra E likes nan no. So awor kinan ta biba pa likes. E likes ta determina. Bo ta haña balidez no. Si, e likes ta determina con con valid bo ta. Kende ku ta biba offline. Mas likes, ora bo bisti ora bo bisti normal por ta un sinkuenta likes. Bo a bisti su nu, dos k. Te ariba na ya. Tres k, tres k. Te ariba na ya. Eta eta e mundu mes a shift un sistema hopi hopi superficial. Pero bo sa si i no. Si, e mundu a shifta asina. Anto nos ta bisa ta bai un tiki for di e tema prinsipal ku ta self love, pero tòg no. Wak, tambe mi a mira poko dia ni, anto ta eens, ta bèrdat. E dos K likes ei, e dos K likes ei ta sta eli shopping. Hende hòmber ta wak e kos ei sta eli shopping. Mi ta like bo, si mi a hay un chèns mi ta sèmpel bo, Pero mi no ta tene bo na bo man anto show bo off como sea esun di mi. No, si, corecto, corecto. Ta esun, ta esun cu ta haya sico, ora cu nos ta, ora cu hende homber ta interesa na tene bo na bo man anto mustra mundo cu bo ta esun di mi, ta esun cu cincuenta likes ey, Cu su page cerá, cu tiki followers. Ey, pero di con? Pero mustra bunita, ne haci elegante, te sun ey. No esun cu den bikini, pero di con de facto? Anto toch bo ta haña cu e mucho muhenan ta bringa pa show off nan curpa? Anto ora ki un homber ta bis'e cos aki, cu de facto, por ehempel, esun cu ami lo ke wife, cu ta e wifey material, ta esun cu tin e cincuenta like, cu ta neaches, pero cu no ta Move riba social media bo sa cu ta culto Sí. o bo bisa. Sí. Sí. Mester ta Am, bisa. mi, mi no por respondé dicon, mi no por respondé pa hende moe dicon nan ta kis pa haci e, e, pa post asina, esei mi no por respondé, pero mi por respondé pa hende homber dicon nos ta kis A of B. Am, pa mi mes como hende homber, no mi ta pensa cu e otro hende homber nan Hopi chèns lo ta pensa asina. E ta un. Algun. Algun, si. E ta un, e ta un, anto esaki e ta un teritorio hopi, hopi peligroso ku mi tin ka mi mes den dje, pero atrobe ta manera, atrobe ta manera di pensa. Ku mi sa graba ta mi kabes kabe? No, pero e programa aki lembra nos di hende por ta di akuerdo di akuerdo hende por ta desakuerdo pasobra e e idea ta na final di dia yara tur hende tin manera ku nan ke biba nan bida nos ta hiba e kòmbersashonnan aki pasobra nos ta kere si tin tin nesesidat den hopi área di nos bida pa nos haña reset bo a bini ta hasi algu pa un pa un sierto motibu por ta bo mesun para ketu nunka ainda whot is it about it ku bo ta hasiendo e ke men Sherley primeramente pasobra en todo caso e idea no ta cu nos mester ta djisa djisa loke hende ke tende. Y segun mi ta papia mi ta pensa paso e konanke tin cosnan cu mi asin ta pensa na cas ke mi ta bisa awe segun mi ta papia mi ta pensa tambe con cu bay bin ora cu bo mira un hende moe online cu ta show su curpa hopi y tur ora. Un hende hòmber ta gusta tin eksklusividat cu un hende muhe. Mi no ta gusta cu tur otro hende hòmber tambe tin e akseso na mira bo asina. Esei ta kuminsá. E ta hel debel hopi. So tin hende hòmber cu ta gusta tambe masha hopi mes na momento cu juist tur hende ke e loke cu e tin ei. Entonces e ta un cos. Pesei mi ta bisa ta tin diferencia, tin diferencia. Ami no ta, mi ta bolbe reiterá, ami no ta esun cu ta Gusta e por bisa, son ey. no, ami no por bisa pa tur Tur hende. hende. Ja. Bo ta bisa pa e grupito ku ta Mi ta pensa bisa manera. pa un un grupito ku mi ta pensa ku ta mira e kosnan similar na ami. Dos, tin e vooroordeel, tin e voor, anto vooroordeel ta e palabra ey, un oordeel, Prehuicio. prehuicio, Ta e palabra manera ta ei cu eigenlijk bo no tin mag di oordeel sin conoce un hende, pero e ta bay vanzelf. Corecto. Nos tin e vooroordeel cu si bo ta move asina, Ta asina lo bo ta den otro aspecto. bo ta un tiki laagdrempelig pa loke ta trata drenta den contacto cu hende homber. Anto por ultimo, anto esaki si sigur, mi ta kere basta hende homber lo ta di acuerdo cune, kico te motibu Pakiko bo ta moviendo asina online? Ki bo ta buska? Ki bo ta buska? Ke tu bai? Ki bo ta buska? Bo ta buskando atenshon. Pues ami no ta interesa i e otro e nombranan no ta interesa na tin un muhe ku nan kier ta kasá kuné ku ta un muhe ku ta buskando atenshon superfisial. Anto mi por bai un tiki mas leu E motibu ta tambe ku un hende muhé ku ta buskando atenshon superfisial ta kai fásil pa atenshon superfisial. Pues ora ku bo dun'é. Semper ei fo ta bai ti un gai mas leu ku mi. Ta bai ti un gai mas leu ku mi. Ta bai. Pero bo ta bai laga mi. Bo ta bai basá riba leu ku mi tin un frei òf un kasá. Mi no ta bai kibra kuné así pa un hende mas leuk. Depende so si bo ta buskando atenshon superfisial den e manera ei, eigenlik the next best thing ku pasa i bandanan ku dunabo un tiki, pasobra relashon, laga nos ta sinsero tambe, un ta un high. So, ke mei bo tin ups, bo tin downs, bo tin periodonan ku even nos a kai por ta den un normal aki, entonces den e periodo ku nos ta den un normal aki, i bandanan e atenshon a subi i mane bo ta bisa por ta. Dor ku, pero awor bo tin muchu muhé ku ta ban bisa un ratu ku mi ta papiando di self love, hopi bia hende por kuminsá yamá bo por ehèmpel selfish. Por ehèmpel, dikon? Pasobra mi ta hasi loke mi ke. Self love ta nifiká tambe ku mi ta bai pone boundaries, manera nan ta bisa, anto what about awor aki mi ta na laman, mi ta den mi bikini, anto mi tin gana di saka potrèt, anto mi no ta interesá ku mi ta siente esaki Pa mi haña like di hòmber gewoon ami ta bezig ta flow heavy anto m'a sinti awor aki ku mi ke benta un selfie a dul anto esei ta loke m'a sinti anto no tin tur e pensamentu patras ku mi ta hasiendo esaki nesesariamente paso mi ta buskando nada òf atenshon anto awor kiko esei tin ke ber ku ora mi ta pone mi mi grensnan ku por ehèmpel awor aki m'a sinti ku mi tin gana di shèra un potrèt por ehèmpel mi ta bin shèra e. Si bo tin mag, anto ta p'esei mi ta bisa tambe, esei ta pues e vooroordeel ei ta un aspecto. Bo tin cu si bo di berdad, wak, si di berdad ami ta bisa mester tin un diferencia si den den mi ta papia pa hende homber mester tin bo como hende homber bo mester sa pa bo mes ki ora bo a bo ta echt interesa den un un hende muhe of ki ora ta gewoon Ba mira mane nos ta bisa un peki dushi. Pa kon mane ke mi ke Pero bo sa, ma yegi papia ku hende hòmber? Do nan a yegi bisami e kos aki. Normalmente hopi bia hende hòmber tin bia aworakí, por ta mi ta fout, un hende hòmber a yegi bisami e kos aki, Mi no ta sali mira niun peki fásil awoki den binti binti seis, bisa mane, e muchu'e aki dun bo muchu'e pa mi kasa kuné. No. Mi ta sali mira muchu hende, mi ta bisa muchu hegi ta leuk, e por ta un bon kos pa mi draaie kuné, anto segun e tempu ta bai, mi ta bai fula wak, ok, ki direkshon mi ta kue ku e peiki aki? Pasobra hende hòmber hopi biaha ta bisa, ta pensa den vak, anto segun tempu ta bai mi ta bisa, e muchu muhé aki e por bira un kos, nos ta sa, òf mi ta mira tempu ta bai mi ta bisa, nah e muchu aki no bira nada. Sí, awor Fe ora ba mira ele, fe ora ba mira ele, sea online of personal, bo a sinti pa bo mes caba cu, Ey, esaki ta un hende moe cu mi den Annie, wak con e cos ta bay, mi ta asina interesa con mi den Annie, wak con e cos ta bay. Anto ami ta bisa bo na e momentey. Paso e ta bisti sexy online of offline. Wak toch paso tin mas aspecto na ci. Sí, correcto. Tin tin tin mas aspecto na ci. Numa si cu cu e red flag ey no minte corde ey si. Tin paso ora cu bo dicidi cu ba namora di dje awor bo ke bay bisel ey pe no bisti asina mas. Ey bo tin un punto si. Corda. Sí, Bo ey tin bo cu tin un keda punto. bo guste mane ba tope. Correcto. Ta Pues. wika bie. Corda, Ey, mi tin un red flag aki, pero mi ta bay wak ken e persona ki ta mas. Esta importante paso mi ta pensando awo aki de facto ora bo gusta un hende, bo no ke yud'é ku nada p'e kambia nada ku bo ta mira ke por drecha. Ke bo esnan ta pensa? Si bo ke bay, si bo ke bay purba kambia el, el bay kuminsa mal. Nèmi ta importa ku ami tambe ta kere ku amor fin ora ku bo ta Bo ta drentando algo of bo ta den algo enton pa abo bo bo e persona ki tin di cambia si e tin cambia esaki e tin cambia esi e tin cambia esi mi no sa si nos papia no tin amor di verdad. No wak e ta wak ami cu un ehempel di mi mes por ehempel ora cu

Bo komo ne bo moe pero e tin e kos. Kementi por. Pero e mester ta e mester ta naturalmente si e mester ta naturalmente si ku bo ke kambia un hende pa e hende su mes bon no pa abo su kuminiensia. Kementi si bo ta invest den otro si ta a base di relashon bo ke pa e hende ta mas miyon si bo ta mira a diamond in the rough. Bo sa tin ora bo ta mira esei tambe bo ta mira tin ora un bon mucha moe pero bo ta mira tin sierto kosnan ku bo sa no tin nada malo nesei pero si bo ke Completamente bou om un hende su henter su ser cambiele si anto yo di ta trabao di pei para. Ora cu ami papia di cambio mi ta papia di cambio hopi bia pa ami anto e ta caracter ke men tin cosnan mi ta kere cu uiteindelek ta mane bo ta bisa ta habitonan ke men por ta bo ta un persona tambe cu un ta Un ta asina ta na sport, bo te bo ta drenta ku un persona ku ta haña hei ban hasi algu huntu watèvè. Pa ami e ta mas mará na karakter, aspektonan di karakter ku bo ta pensa di e hende ke ku bo ke kambia. Anto esei mi ta kere nos mester realístiko riba dje, ku un persona ta e hende ku e ta ei, por ta bo ta drenta ku un guy tur introvertí.

Bo ta bay keda struggle pa resto di bo bida pasobra e hende ta ken e ta si. Pero bo sa cuanto hende ta hinca e homber cu nan ta hunto cu ne den un relacion? Por ehempel, bo conoci un guy cu bo a bay scol cu ne, bo ta cuminde tur ora bon bon, bam bo ta topae den coiman cu su frey. Wao no, bo ta mirae keda bira bira, pasobra wao riba menase ta. E bo kumindabu e ta pasa bai na gabu gowona asina aki e no por hisa man paso si e hisa man e koyo tin konsekuensha di auto Esei ta inseguridat. Nami ta bisa. Pero bo sa ku abo sa no bai di eksperensia ku nan hende ku ta kumindabu ku brasa ku sunchi topabu ku frei ke ta sinti aki. Strak strak. What? Si, ta kosnan ku ta pasa. Pero atrobe esei ta engaño nan. Engaño nan. Engaño nan e ta. Anto e relashon ei di un manera of otro tin hopi kos a pasa. Bo no sa di con. Si. Ta trobe bo ningu tu mele personal paso bo no. Cos na lo sucede. Pero ami si ami ta kere yabi. Cacho lo a cay cu ye go cay cu. Ami ora bo ta cu bo casa no cu mi na mi mas si. Next time no cu mi na mi mas. Yes pero mi ta kere p'esei mi ta bisa tambe biniendo back riba e topico di self love ora cu nos ta papia di e tipo cos na aki cu bo ta den relacion cu un hende bo topo hende riba caya bo no por cuminda kimente cos na cu na un momento dado bo tin cu puntra bo mes tambe si Den ki tipo di relashon mi ke ta? Kiko ta tur loke mi tin ku sakrifiká pa mi ta ku e hende aki? Anto na momentu dado ami ta konsiderá, anto konsider'é un major red flag. Ora bo tin ku drenta relashon ku un hende bo sinti ku bo tin di kuminsá kita kibra amistat aki aya aki aya sho nan e hende ta buskando pa isolá bo pa hañá bo èglu momentu dado sin bo amistatnan sin bo famianan kèmen fe ora den relatsi mi tin ku hañá mi den un situashon kaminda mi topa mi amigu mi topa mi amiga den unda ku ta mi tin ku aktua di un. No. E relashon ei ya kaba ta kostando bo hopi di ken abo ta. Pasobra e persona ku bo a sera amistat kuné, e familiar di bo ei ku semper bo a draya kuné, si awor aki diripiente e persona ki no ta bon pa bo, e ta bisando bo ku e persona ki ke kita algu di bo, anto bo tin ku puntra bo mes, E gok ei ta sano? Por eso e hende nan ku. Hendenan ku laga nos bisa un un low self love ta hendenan ku mas tantu lo aseptá kiebro di masha tantu boundaries mes Sí, den korek. nan bida Sí. pa na fin pa keda ku e hende pa satisfasé e hende ku nan ta kuné. Yes. I i mi ta kere nogmals p'esei mi ta papia tambe di akseptashon. Bo a konosé mi ke amistatnan aki. Bo a konosé mi fei famia ke mi ta bin. Kaminda tin kosanan momentu dado ku si no ta ami a sinti ku mi famia ta un influensha robes riba mi, por ku por. Pero si no ta ami ta i nan, si ta mi pareha ta bizi ku ta primi e koke riba mi, m'a bisa. Awor, shonang, bo'a bisa tin hende na kas ta bes ta struggle ku e parti di aseptashon di su mes, ya. Hende ku ta bisa bo sa bo tabata ña bo tiende bunita, hende ku nos ta mira pafó pero hopi insigur, hopi insigur. Anto esei eigentlik ta por nan bo tin momento ku bo sa e amor propio no ta helemaal duidelijk òf bo no ta komprondé eigentlik kiko tur ta hasi bo e hende ku bo ta. Kiko ta e tips nan? Bo so voral paña un homber ta otro. Mi ta corda na cuminsamentu nos a cuminsa papia over dje cos ey. Kiko self love ta nifica pa un hende homber? Con e hende homber ta practica self love anto con e hende muhe? Mi ta corda Queenie aba menciona por ehempel hende muhe nos ta worry hopi cu fisica, mas si mi cabey, mas si mi uña, cosnan pa mi malcria mi mes cu ta pone mi sinti mi bon. Ya di pafó di pafó ku se ka nos di komo hende muebe be e konan di pafó ei ta influensha nos paden pasobra bo ta sinti bo bon bo ta sinti bo bon por bo sinti bo bon pero tambe tin bia bo ta hasi tur e kos tin bo a mira muhénan hopi bunita aseptá yen kos di hòmber tóksiko tambe pero pero e sèlf den e sentido ku kon bo mes lokual. Bon bo sa? Sí. Sí, e tin di haber cu bo Dubbel. interno, como ta pensa di bo mes, y hopi bia e ta relata loke bo ta mira den spiel, cu e afirmacion, cu tur e influencianan, cu tur eseinan tur. Pero ami kier a sa kico un hende homber ta haci realmente pa traha riba su mes, riba su self love. Vamos a bisa, Sí, por ta, sí. no general, vamos a bisa di abo personalmente. Ami personalmente. Ami ta kere cu, anto mi ta hesi hopi interesante. lo siguiente, kiko, enton mi ta bay respondé pero even mi ta hopi interesante kon un hende muhe ta defini self love compara cu kon un hende homber ta defini self love dikon pasobra kiko ta esencial pa un hende muhe ricibi ora e ta trata di amor cerca otronan. ta diferenciá for di loke ta esencial pa un hende hòmber ricibí pa loke ta trata amor. Anto mi ta sinti cu self-love tòg wèl mas ke nos. Den e mundu perfecto bo bai subí online bo taña yen quote cu ta bisa bo cu bo self-love mester ta full independiente for di loke bo taña di pero esei no ta berdad. E no ta lòs. Bon, ok, dat e pidei un ratu biniendo riba e pregunta di bo. Pa ami personalmente e cos di mas importante ta respet propio. E respet anto mi ta mi ta reconoce cu esaki tambe ta e caso ora ta trata di loke mi di guaña cerca otronan. Pues tog wel tin un verbante nan pero respet propio anto e respet propio ta. krese segun mi ta persibí ku mi ta un hende hòmber ku a logra i por logra kosnan. I por provide segun ami tambe, to? Logra kosnan ta provide tambe. Logra, logra. No, bo por tin, tin hende ku ta logra yen kos komo hende hòmber, pero. Den mi kaso ta esei mi ke kla. Self, si. mhm. Lo, No logra kere. kosnan. Si, No pa bo nesesariamente, mes bo ta un yebon. no nesesariamente bo ta sèn riba mesa, pero kiko mi por logra ku ta bon pa mi hendenan? Pa komber di kiko mi ta mira, kiko mi por provide pa mi hendenan, no nesesariamente esei, pero por ta kas, kiko tor, protekshon, bon atvis, ku nan ta bini serka ami, atens, bini serka ami pa konseho, nan ta mira mi un hende, nan ta mira mi komo un hende ku ta move, ku nan ta respetá, ku nan ta bini esei, mi ta spera kuma splike un tiki, E locual cu ta hopi importante cu mi ta corda na comienso bo a bisa esaki cu mi a para ketu riba dje ta e aceptacion, cu pa bo haña e aceptacion propio bo mester por dig diep den bo mes, ta kende bo mester dig diep, bo mes como hende por bay dig diep den bo mes, anto papia cu bo mes. Duidelijk over di kiko ta bo heridanan, kiko ta bes e ta kansa bo, dikon e ta bes ta kansa bo, kiko bo por hasi na dje, anto mi no sa si tur hende hòmber ta hasi esaki òf ku nan ta wanta e koi abou. Mi no sa. Nan ta want'é hopi abou, anto si bo wak bon, ami ta pensando huzando hopi e E caminda pa sconde di alcohol, ora bo mira, di tres cos, alcohol, droga cu prostitucion. Hinga bo cabes den e tres cosnan aki, ta laga bo crop down tur e dolor cu bo tin. Corecto, e ta cuminsa sali den banda tur. Ora e sali den banda ey, bo ta usa e tres camindanan ey. Of bo ta cue pa droga, of bo ta cue pa gambelmento cu sen. Sí. Ami ami nogmas ora cu ora cu boso a menciona hoy eso p'esei mi ta bisa tambe mi ta kere pa tur hende e ta diferente ke men bo sa bo papia di self love ke men biniendo bek riba dje e ta e ta un trabou cu so so hera haci pregunta op un gegemen moment kiko ta e tips of kiko ta e cosnan cu bo por bo por geef mi So, entre otro, por ehempel, e menshon di bo a hasi bo kabei, bo a hasi bo kiko. No. Ami, ami no ta eksperenshá niun dushi ku ñuchi konai. Mi bes i kabesha nan ta un doló, ta un batimentu di fei den mi kabesa. E no ta dushi, no tin nada leuk na. Me, pa ami e no ta un señal di niun self love nada. Mi ta pará te den un eksorsismo aki. Pero, mi ta kere si, ora nos papia di hasi kosnan ku ta laga bo sinti bon, mi ta kere pa kada ken esei ta diferente, kua mi a porta tambe un atardi relax na laman, tuma tempu pa bo mes, pa bo un ratu landa, e no tin únicamente ke ber ku kon bo ta kon bo ta atende ku bo bo uiterlijk, laat me pone asina, self love ta deskubri bo mes, bo den tur bo fasetenan, anto bèrdat tin ora bai bèk. Ora nos papia di akseptashon, e ta bai mas leu, pasobra por pasa tambe ku bo no a, bo no ta tin e bosnan ei ora bo ta lanta, bo no ta tin por ta bo mayornan bisando bo kon bunita bo ta, kon greet bo ta, pero ergens bo ta kre esei, bo tin e responsabilidat ei pa ku bo mes, pa na un momento dado wak tambe serka bo mes kon abo por kura e mucha interior ei kon abo por bai bèk, tin ora akseptá tambe ku kosnan den bo bida a kana eksaktamente manera nan mester a kana pa bo a yega kaminda bo ta kemen tin ora den wak bèk ei e importansha di gewoon akseptashon anto e ta zona E ta zona manera e ta, simple like that, simple like that. Kiman a akseptá gewoon ku riba e mundu aki no tin un di dos, hende ta kana manera bo ku bo eksperensha riba e mundu aki ta úniko, loke bo ta pasa den, loke bo ta sinti, loke bo ta eksperenshá, e hendenan ku ta rondoná bo, anto realmente apresiá bo mes. pa tur loke ku bo pasa den, pa tur loke ku bo a overcome, pa tur loke ku bo ta Kon a laga bo yega te aki, pa tòg ke tu bai den tur loke bo pasa, tòg ainda bo por lanta fe soño, presentá, bai un trabou. Tin mia tur e kosnan ei ta mustra kosnan ku bo ta bisa manera vanzelfsprekend, pero ora bo para ketu, anto bo bo analisá, bo ta bisa, hey, mi ta bastante bendishoná tòg pa mi por tin tur e kosnan aki going on, Anto ke tu bai mita kabes riba awa? Pero tog sin tapa e kosnan si. Pasobra esei hopi bes nos ta nos ta nos ta hunga e fuerte, nos ta keda kabes riba awa, hunga e fuerte, oke lanta, ban, si, mira sigui, pero no ta tur hende ta riba e level ei, tin hende tog tin mester di mas yudansa, tin hende no por prat nan mes uit for di pasobra di diferente hende tin diferente trouma. Por ta tin hende tin troumanan ku nan ta purba sí, pero e demonsnan ta. Buska yudansa. Buska yudansa. Self-love ta nifiká tambe realisá ku. Pone boundaries. Buska hendenan ku bo por tin konfiansa den dje. Lesa buki. Bo sa hopi self-help. Awor aki tin masha hopi kos mes. Self-love no ta nifiká independiente, e loke Gerald a bisa i mi a gusta pidi. Self-love no ta nifiká independiente. Pasobra hopi hende ora nan tende self-love ta nifiká, ok, mi tin ami mes den blòki aki. Anto mi no mester di yuende. Sietamente self-love ta nifiká tin ora pidi yudansa. Ey, bo kren'an ku bo ta skohe pa tat den bo bida. Sigur. Wak, loke un, un, segun mi ta tende kosnan papia mi ta pensa riba kon otro aspektonan di self-love pa kuende hòmber. E por sona straño pero tin un bèrdat si na e parti físiko pa hende hòmber. Pues kon? drenta gym drenta gym anto hasi e trabou anto mira e adelanto anto mira e logro na bo curpa como hende homber e tin un impacto fuerte pasobra e cos aki tin tres tin un par di componente cuni number uno ti mes e look good number dos e sinti bo mes ku bo tin forsa. E number tres ta un aspekto eingeluk ku mester a bin na number un. Mustra bo mes ku bo por logra kos ora bo pone bo meta. E koe pa hende hòmber ta hopi importante. Ora ku nan kuminsá haña self-confidence ku nan ta hendenan. Ku por pone un meta anto logr'é. Mi por pone kos pasa. E koi ta un kos ku ta draai ef hende hòmber. Mi por pone pasa ku un kas ta wòrdu konstruí. Mi por pone pasa ku mi yunan ta ta haña un sierto skol, un sierto edukashon, por ta logrando un sierto spòrt. Bo komprendé? Anto kada be ku bo pone un meta chikí, Anto bo logr'é, e ta hise koe un tiki mas. Promé e kos ei ta minera un compounding effect. E ta hise un tiki mas. Ta p'esei, ta ku masha orguyo nos ta bira kambia un tire pa suma pone koki pasa. Hey, Dushi, bo auto ta kla aki. Bo ta dale koki pa bo. A dale koki pa bo. Sí, sí, sí. Bo ta skoon sinti bo un hòmber bálido. Anto esei ta un self love di bo. Anto e koki ta asina profundo ku no tin niun hende ku por Como tin un hende cu tin cu bin bisami, Ey, afe, bo ta hopi ey afe pasobra mi a mira bo casa. No, mi mes ta para wak, kico y bisa. Bo mester a. Anda ama ese coki, brother. Ya. Ama ese coki. Anto, e coi ta un, e, e self talk ey ta bira e coi. E ta bira, mi ta un guy cu por haci cos. Si, si. Anto, e ta keda compound, compound, compound. Yes. Bay, bo tin miedu di, bo ta bira un homber sigur di su mes, bo ta cuminsa a haya feedback djafo. Bo ta cuminsa haya feedback chafó e ta cuminsa bira mas. E nan bo ta iwaba bo cabey un bruha así so bo ta bay hopi feedback no. Sí sí sí sí bo ta bo cabey tin pero. Sí esey ta importantísimo esey ta laf ora bo ta da steady so bo ta bo ta bisa anto hende por por mira esey como ah e ta sinti demasha cos bo ta kere masha cos botá. Pero e nan tambe ta bin e parti caminda bo sabi so wor ey cuta wak Esaki ta un un dje komponentenan, pero tin e komponente tambe di deal ku bo demons. Pasobra e koi tambe ta un komponente ku si bo no deal kuné, e logro aki ta kuminsá kana skun. E ta bira egosentrismo. Sí. Bo ta yega na un momento dado ku e no ta self-love mas. Bo ta bezig ta voed un ego, ento esei tambe ta algu ku mi ta kere ku nos tin ku wak, paso self-love por parse hopi liye. ego. Anto ora nos a bira di ego shona loke nos ke men ta unikamente e imágen ei fo ku bo ta proyektá ku bo ke e manera ku bo ke pa hende persibí bo sin ku nesesariamente e ta ken bo ta di padé. Ke men p'esei e parti ku bo ta menshoná ei di gewoon wak tambe e lokenan bo ta logra ei si e no ta kana pareu ku un sentido hopi profundo di. Traumanan of no un nesesidat di validashon pasobra ke men ke ta kana pur ku echo ku mi ta hasi mi esfuerso, mi ta mira resultado, mi ta un hende kapas, mi ta un hende ke men ke ta duna bo e e sintimentu ei, e por bira hopi lihe hasiendo tur esaki, anto e ta parse manera kos ku ta pa pa bo mes pero. Stikum e ta bira un kos pa hende wak anto bisa. Si, ta manda un pregunta, manda un pregunta, manda un pregunta mi ta kore ku nadie a ke puntra nos un be, si bo tabata biba den un mon di anto no tin yu hende, lo bo a kansa bo kur pa bes si bo kabeyo awe? No. Lo bo no bes nada. Tiki chance. Tiki chance. No paso tin hende. Mi ta hasi hende kosnan ki pa mi mes, mi ta bayendo gym pa mi mes, mi ta kiko pa mi mes, pero di berdad tur e kosnan ku bo ta hasi hende ei ta pa bo mes? E ta e motivacion su tras. E ta e motivacion su tras, ami, ami ta bisa na un momento dado e ta, e, si bo puntra ami, ami a, na un momento dado aña pasa cu mi sa cana, so mi di ok, mi ke busca manera cu e, cu mi mes, anto e no tabata driven for di mi ke baha di peso, e tabata gewoon mi ke biba salú. Mi ta yega na un edat ku mi ta pensa, Grandi mi ta bira, mi no ke yega sierto edat na kaminda ku e ora ei mi ta bai start op un moveshon ku ta paga. Kemen, mi no a biba un bida di sport, ami no a lanta den un famia ku ta sport at all. Dus ègt awoka mi ta pensa, ok, e ta move dor di hobon. Mi ke tei kèr di mi kurpa di un mihó forma. Importá tambe sin bo sa rondó di bo bo a mira hopi hende ta subiendo di edat i kosnan ta pasa nan. Korekto. Anto sin bo sa e ta traha ku bo tambe, eh? E pensa, a asta e motivashon i pa ami anto por ehèmpel no tabata at all di baha di peso. Anto mi ta duna ehèmpel aki dikon? Ora mi a kuminsá kana shonal mi ke sa mi a kana sigur tres luna. Tur tur santu dia, djadumingu pa djadumingu, ke men sin day off, subi e week sali tur dia wak, e kilonan ta bai ni bin. Ke men si e pensamentu tabata baha di peso, mi ta kier na momento dado bo ta stop esei kos no tin niun sentido. Ke men e no tabata at all driven door esei, pero bo ta mira ku ei, e ta wel un un moye bijkomstigheid despues tempo ku bo ta kuminsa pèrdè un par di kilo, pero e pensamentu bisha tambe ora ora nos a bini di self love E loke ta motivá bo tras di e loke bo ta hasi ei ta esei ta revelá realmente kiko e motibu ta. Nos ta bezig ta wurd un ego pasobra si nos ta nos ke djis baha di peso pasobra nos look good, leuk en al pero. Ora bo ta tresende ku aki dilanti mi ta pensa di hopi bia komo mayor kon kasi bo ta bisa, ma yigi tende hopi mama, hopi bia ta bisa e kos aki, Gewoon, mi ta stima mi yunan mas ku mi mes bida. Si, sigur no. Mi tambe ta kere e ta experiencia di ami anto en todo caso si e ta mi experiencia como mama. E ta un otro tipo di amor mi ta kere cu. Si e ta un otro tipo di amor. Si un cos mester pasa un di mi yunan awe cu por ehempel ta un transplante di curason mi ta cla pa bay. Kla. Pa mi, mi no Enta no sa tin te si- maken ku no self love, lo tin te maken gewoon ku Se ta e otro love mi. dromen. Otro Pasabi, mi no tipo sa di si- amor, mi no- yes. Si, e si te, bo tin, bo ta Pero mishi tur ku e algu kos, tur e kos, interesante tur e si. kos aki e ta zona hopi bunita ora bo ta sinta ta pensa ku um nos tur tin mane yunan chikitu pero tambe mi a yigi tende hende ku nan edat a subi anto bo por tin un yu ku no a resulta ful kompletu loke bo a spera di dje.

Dor si bo puntra ami, e ta zona manera kos ku ta pasó nan ta chikito wor aki mi ta kere e amor di mama i mi ta fafal na grandi ainda, ami ami mi yu no ta dje grandi ainda pero ami a mira por ehèmpel mi wela te na su te na su ultimo ti un yu di dje ei ku mira aki na grandi ke mi malu malu asina ke tu bai ta preokupa ke piden yu ei. Pero mi ta bisa maduna ehèmpel ei pa mi puntra yor ei.

Kaba ku bo bida. Dus ta hopi kos. E ta tin un. Den e koe self love aki mi kier a tep zoom kuné dikon hopi hende lastu tempu ta hinkando hopi amor den otro hende of hopi tur kos to na momentu ke relashon i no bira nada hende ta sinti gana di kita nan bida anto kon e hende nai ta hende nai ta kai den un kos ku nan self love nun dado momé wak den. Un sekònde, e sèlf lòk Bo felisidad ta dependé di otro hende ta nifiká ku bo no a deskubrí kiko ta loke ta hasi abo realmente felis. Si mi felisidad ta dependé riba un otro hende a tei òf no tei den mi bida, e ta nifiká èngele ku mi no a hasi e trabou di deskubrí pa mi mes kiko ta hasi ami kontentu. Pas'e kontentu ku ami ta sinti ei, Mi por sinti e kubo ku ne ku ne ku ken ku ta ke me ami sa kiko mi tin mester pa mi ta happy. Ta p'esei importante di lokual ku a bisa na kuminsamentu pa mayornan stima nan yunan keda papia ku nan yunan kon kon bunita nan ta kon presioso bo ta kon stimá bo ta pasobra e hendenan e ta bira hende grandi ku no ku ku ta ku no ku no ta stima nan mes ando na momentu ku bo ta stima bo mes bo ta yabi ku un pareha por ta ku ta ku ta trata bo bon por ta nunka bo a haña un bon trato bo ta yabi un un muhé un hòmber ta trata bo. Bon ba cu e henter bo bida hinca den e su man pasobra por fin ba sinti e amor cu pasobra bo no conoce esey anto eynan e cos ta bero besey hopi importante pa nos ta besey mas papia na cuminsamentu tambe tin ora cu con nos mes tin tin cu ta un tiki mas suave cu nos ta papia cu nos mes so nos mes tambe por ta e stemnan cu nos ta tene pichi ki bien riba nos ta papia bruto cu nos mes nos stem interno no ta un tiki mas suave cu bo mes tambe stima bo mes. Tuna bo mes schouder klopje. Weetje, e kosnan chikiti ku ta hasi bo felis. Pa kada un e diferente. Ami ker bisa algu chikito riba loke bo menshoná i ku mi tabata menshoné na komienso mi tin ta lag'é bai pero ya komo ku bo ta ripití awor aki ami ke tòg duna komo tip na mayornan tambe ora bo ke duna bo yu e kòmplemènt ei ku e ta bunita no ta un no no hasi no make it about un algu eksterior hasié about su personalidat ken e ta bo ta un persona bo ta un mucha asina lif bo ta un mucha asina caring hasiel e about kosnan interno. ku no ta mará de fakto na su su uiterlijk pasobra ora ku nan bira un tiki mas grandi ku e kuminsá tende den klas ku ka bunita abo bunita keme e ta pone ku komo mayor e por hasta tuma bo na malu ba gaña mi tur e tempu ba ke men ta ta ta kosnan hopi chikitu pero nògmas pa komo mayor tambe. Ku bon intenshon. So ami ke para ke tu ta mi mi sa ku. Bo frenta ta grandi pero mama stima abo dushi. Nos tur tin frenta grandi. Ok, awe bo a tende asina tantu parti ku nos a elaborá riba dje tokante di self love, anto kisas tin partinan ku nos a toka, anto ora bo a skuch'é el a hasi algu ku bo. Adonetamente mi ke bisa bo, si el a hasi algu ku bo, pasobra e parti ei serka bo falta lòf, falta atenshon. No sinti miedu di pidi yudansa, papia ku un persona, òf buska un hende ku bo por drenta den kòmbersashon kuné. Nos seshonnan ta riba YouTube, e ta masha great mes pa bo wak den un grupo di amiga, den un grupo di famia. Asina trese e tópiko aki dilanti Deliberá ku otro, papia ku otro, pasobra esei reset ta para p'e. Kada be para ketu, wak, wak paden bèk manera bo a tende nos bisa. Evaluá bo mes anto ketu bai purba pa bo ta un mihó hende. Nos niun no ta perfekto, nos niun no ta mihó ku otro, nos tur tin kosnan ku nos tin ku traha riba dje. Pues, e importante ta pa bo sigui, chèk bèk, wak, prim'e boton di reset,